Үтүө күнүнэн күндү бар дьоммут, мин аатым Николь Егорова, биһиги бүгүн миссис Чурапча уон бэһис төгүлүн ыытыллар үбүлүөйдээҕи күрэхпит днем миигин эһиэханаан саҕалыахпыт. Дьэ, уон бэһис төгүлүн ким бастыҥ кэрэттэн кэрэ аатын ылар иһин биһиэхэ манна кыргыттарбыт, ийэлэрбит, кэрэ буоларбыт күөн көрсүөхтэрэ.

Өссө төгүл үтүө күнүҥҥэ. Уонна бүгүҥҥү үтүө күҥҥэ бу этинньи ый байанай ыйым буоларынан эһиэхэ мин бу биирдии туоһу ылыахпыт. Бу урукку үгэһинэн харчы суолталаах. Ол эбэтэр бу быйыл этэр туоһу. Онон мин эһиэхэ бу алгыстаах харчы түмэтэйим. Таба көрбөтүн татаах тыллаах табас кэтин диэн. Арчылаан, араҥаччылаан биэрдэхпит буоллун. Оннук. Оннук. тэрээһин саҕа армыынныны бэйэбит бу сиэр-туом түһэрэн көрдөһөн ааттаан

голосование булан, уларытар куоластааһын. Кацкаҕа биһиги кыттааччыларбыт номнуо түспүттэрэ. Ньургуяна Беляева-ян биһиги Чурапчы нэһилиэгин Чурапчыбыт улууһун биир бастыҥ фотографа түһэрбитэ. Күн баҕаһыҥҥыттан уларытар чуолаан эппэттисчи ылаттан түөрт чаастан интернет голосование буолла. Ону айыллаан саайтыгар киирэлгэр куоластарбытыгар букаларытын ыгырабыт. Уонуттан уратыта диэн он биэс сыллаах юбилейга уонна үс сүүс сэттэ уон биэс сылга быйыл призовой фондатын ылааттаран биэрдибит. Ол курдук буллаҕына бастакы миссис Чурапча икки тыһынча сүллэ үс диэн ааты ылбыт кэрэ буолбут. Миссис Пыт сүүс биоһун тыһынча солкуобайынан наҕараадалыныаҕа. Ону тэҥэттэн вице-миска бастыҥ миэстэлэргэ эмиэ үрдээх учугэккээн бириистэр бааллар.

Оннуттан бэлэмнэр уонна тэрээһин били туохтуппардаҕа дии роуна хөпкө барда барбыт маннык мастер класстар да буоллунар олобра тэрилтэ да өттүтүнэн эмиэ жкаме үчүгэй байтыка оһолду организация мин көрөппүнэн күүстээх

Тан Наталья улахан махталбытын тиэдиэхпитин баҕарабыт участницалар ааттарыттан хэргэхсийдибит бэйэбитин арыйдыбыт биллибит чэпчээтибит диэхэ наада уонна улахан махтал Дьэ бу быйылгы үбүлүөйдээх уон бэһис миссис Чурапча күрэхпит Быйыл бэлэмнэниитэ олус үрдүк таһымҥа ааспыт, онон Чурапчыга буола илик көстүү, оннооҕор маннык фирменнэй массыына оҥорон кыргыттарбытын дьэ Чурапчы устун тиэйэ сылдьан бииртэн биир тэрээһиҥҥэ, күрэххэ бэлэмнээн хам аннык условиены кытары тэрийэллэр эбит. Чурапча күрөхпүт маҥнайгы, маастер кластерын маҥнайгы күнүн түмүктээтибит. Кыргыттарбыт хастаргыттан алгыс тыл ылынан, ыраастанан, арчыланан баран психология мастер-классан кэнниттэн Билигин аҕа миэхэ ораторское мастерство, ол эбэтэр киһи дьон-сэргэ иннигэр арылларын туһунан, дьон киһи киһини кытары хайдах дьайсарын туһунан бэт интириэһинэйдик кэпсэттибит. Онуттан өрүү буоларын курдук мин маннык түгэннэргэ хаһан даҕаны эрдэттэн бэлэмнэммэппин, эрдэттэн маннык буолуо диэн сценарийын оҥостуохпун. Бастатан туран бу кыргыттарга туох хаамай тустаах буолуой, кинилэри туох арыйыай уонна хайдах гынан мин кинилэргэ бу истиҥмиттэн, иһирэхпиттэн Билсиэхпин сөбүй диэн санаамын халайтаран өрүүтүн оннук үлэлэһэбин. Дьону кытары бүгүн эмиэ оннук буолла. Кыргыттар өттө кыргыттык курдук ийэ буолалларын быһыытынан, кэрэ аҥар буолалларын быһыытынан олус истиҥнэр. Онон истиҥнэриттэн олус диэн дьону кытары бэйэ-бэйэм сиэрбэр истибит. Олус интириэһинэй уонна дириҥ дьайсыы буолла. Оттон мантан инньэ ити истиҥнэрэ өссө элбии, иһирэх эйгэлэнэ, тэнийэ турдун диэн ис сүрэхпиттэн баҕарыам этэ. Бөтө ис-испиттэн ытта иһин хайаатым ээ, чэпчээтим, арылынным, манна олороммун бэйэбин кэпсээмин, бэйэбин билсиһиннэрэн. Отто үчүгэй баатык теплый баатык ааста. Кыргыттар бары күлэн үөрэн. Киһи арый долгуйбута, намтаата, сиэх курдук. Ата бүгүҥҥү мастер-класс хас биирдии күрэххэ кытта кэлбит кыттарга наһаа туһалаахтык ааста дии саныыбын. Мин биир бэйэм наһан баҕа биллим, хаҥаны билбэтэхпин. Холобура, киһи бэйэтэ бэйэтин чувствуйдууругар, киһи бэйэтин олоххо буларыгар үрдээх элбэх үчүгэй санаалар этилиннилэр бүгүн. Оннуттан хана үллэстэммит, бэйэбит бэйэбитин наадастааммыт, бу конкурска да кыттарбытыгар, тус бэйэм кэлэхпитигэр даҕаны бу бүгүҥҥү ылбыт саҥа билиилэрбитин, көрүүлэрбитин таһаныахпыт диэн эрэнэбин. Наши мастер-класс аста. Онно билин даҕаны бу хайдары долгуйбутум хитааха илик курдук. Хадара бириманык ис иһиттэн наһаа үчүгэй маннык киһи хадара өссө арыллыан баҕар мастер-класс буолла Икки чаас биллибэккэ ааста, өссө да олоруох курдукпун. Никольга улахан махталбытын тиэрдэбит, тэрийээччилэргэ улахан махталбытын тиэрдэбит уонна бу наши туһалаах мастер-класс ыыппыттарыгар исерөхпүттэн махтанабын.